Erê bavê nezî, sineta dinyayê wilo ye. Em jî bi kêf û xweşî hatine cem we û li ser ciltka we rûniştine ku destê qîza we bixwazin ji bo kurê me. Çima tu li maya cimayî bavê nezî? Tu zaniyê ku em hatine qîza te bixwazin? Ez zanim hûn hatine ji bo qîza min bixwazin. Bes ez bi qelen difikirîm. Niha ka tu spî dişuxulî yan tu bi reşî dişuxulî? Û te îqama xwe yê dayên standî yan na? Ne te dît Mîrat? Kerem ke vê car. Ger tu karîbî qelenê wê bidê, bera ez ne lawê bavê xwe bim. Belê keko bavê nezê. Deka bêje daxwaziyê we çin a, yê hê bûkê çin a? Pêşî em dixwazin ku dawat li burcê xewnan bê. Ê, çi pêve heye? Bara zarok kêfa xwe bikin. Baş e, kîlok zêr, tirbêleke sorî martîz, deh hezar euro û xwarincî kebab û dengbêjê Edlê Hiznî. Bavê Nazê, wilo gelekî pire bavê Nazê. Tew feqîrê Edil, çûyê rehmetê, ez ê wiştera ji kû dê bênim? Ê em e çêbiraya min. Ez qelenê qîza xwe wilo dixwazim. Qey em kêm î xelkê ne. Na wallah birayê min win ne kêmî xelkê ne. Lê emin yê kêmî bingê ne. Heger binga diya min hebana incex têra telabatê te û keça te kirbana. Û ji xwe çar sed mûmî ji bîr nek. Mûmê çi? Mûmê hinê? Na, çar sed mûm in. Yek kêm bêjî em qebûl nakin. Çiyê te dimeyzênê? Mûm berî qelen in. Ji xwe te ji min re negot. Vîdeoklîp wekî çêke. Erê erê erê. Tê bîrata. Çaxê gom jin anî. A. Erê me dimal xwe dît kirin birayê me. Erê dev guhertiya dinya wilo ye birayê me.

Xatirê te. Award. Li nav kurdan şeva dawî ya berî dawetê jê re dibêjin şeva hinê û ya serhinê. Dibê li aliyê zavê di derengiya şevê de dest bi hinekirina zavê dikin. Dibêjin dibê leganeke mezin tînin û hinê tê de çêdikin û dibê çend momayan tînin û tê de datiçkînin. Dibêjin, divê kursiyekî tê nin, kursiyekî xemilandiye, li nava malê datî nin û zava tê li serê rûdine û xelekekê li dora zavê girê didin. Divê bira zava tê di rajê wê sênîka hinê ya gomûm tê de daçikandîne, didîne ser serê xwe û li dora zavê digere û li dora serî wî digerîne. Û divê li aliyekî din li Amedê mûnikan tînin dixin sênîkên biçûk de û sê kes tên Her yek ji wan dirajê du sînîkên mûnikan û li dû hev û li dora zavê digerin. Dibêjin li gorî stranê, li gorî dengê daholê dîlanê dikin û dibe çend kes tên strana yek mûmik dibêjin û yên din jî li dû wan vedigerînin.

Di bêşahiya hinê heya gomûn behala dom dika. Dibe bi dorê yek bi yek ew legana hinê ji dest hevdû digirin û di ser û berê zavê de diraqisin. Dibe di dawî de xort wan moman nîvvemirandî diravînin. Û lo bi vî rengî dawiya şahiya hinê tê. Birazava hinê tîne û dest û lingên zavê hina dikin û dest û lingên wî yên hinekirî bi desmalên nû dipêçin û dibê ya mayî jî li xort û mêvanan digerînin û dibê pişt re şêranî û meyvê ango fêkî li mêvanan belav dikin. Li bi belavkirina Şêraniyê dawiya şahiya şeva Serhinê tê. Goro law ev çayxane bê xwediyê law go ez çay ji xwe re nayênê û kes ji min re nayênê. Ka ew dema go yekî ji vir çaytanî yekî ji vir çaytanî. Erê bavê şaho. Leysa. Em ê vegerin çîroka xwe. Dibêjin di wê şevê de Serhina li aliyê bûkê jî heye.

Divê aliyê bûkê xelatên giran ji wan dixwazin. Divê bûk jî wekî zavê tînin û li ser kursiyekî didin rûniştandin. Dibe ew jî gelekî pêwist e ku xwişka bûk destpêkê de rajê legana hinê û li derdora bûkê bigerîne û bi dû de yek di dû yekê de rajê legana hinê û ji destê xwişka bûkê bigirin û li dora bûkê bigerînin û bi vî awayî heya dawiya hilandina moman tên Divê keç û jin tev li dora bûkê dibine rêz û dest bi strana dikin û yek ji wan stranan jî ha hinê bînin. Divê hin ji wan dibêjin û yên din jî li dû wan vedigerînin.

Heya ku yek ji ber bûkiyên zavê werê û zêrekî têxê nava destê bûkê. Divê piştî ku ber bûkiyên zavê zêr dixin nava destê bûkê divê destê wê digirin û bi desmalê neqişandî destê wê girê didin. Divê pişt re xwişka bûk tê û sênîkê tînê ta ku dest di diyariyên ser hinê bikin. Û dibe ew diyarî jî curbecur in. Ji berê ve ji aliyê berbokiyên zavê ve dest pê dikir. Ewan jî pere û zêr davêtin. Ê feqîrê zavê dest û lingî wê hine kirin û serhina wî xilas bû. Lêya bûkê têra wê wê zêr bigenê da. Lê jinên kurda, Hêcan e ku ev qasî zêr û para bi ava bidin. Dibê bi dû de dor tê ser aliyê bûkê. Dibê ew jî xelatê xwe yê giran bi bûkê ve dikin. Ew jî dêya bûkê ye, xwişka bûkê ye û jinbirê wê ne. Û bi dû de ber bi gundiya ve diçê û ew jî diyariyên sivik davêjin, wekî firaxê malê. Ji piştî Serhinê dîsa govend bi stranan geş dibe û yek ji wan stranan jî ev e. Îro me çîroka xwe xelas kir, heta çîrokeke dî, şevûhêrkeke dî bimînin bi xêr û xweşiyê de.